Aýdymlar kerweni uzaýar. Akmuhammet Aşyrow, bagşyşynas. Makala iki müň ikinji ýylyň dördünji sentýabrynda çap edildi. Biziň danalarymyz halkyň aýdym-saz sungatyna uly hormat goýupdyrlar. Halk özüniň aýdym-saz sungatyny hemişe ýadyndan goýman, onuň bilen bile ýaşap, asyrlary arka atypdyr. Asyrlaryň dowamynda şol ajaýyp sungatyň ençeme ussatlyry ýüze çykyp, olar halka hezil berip gelipdirler. Türkmen halkymyzyň asyrlaryň dowamynda bagşy-sazandasy kem bolmandyr. Hudaýa şükür, bagtyýar halkymyzyň bagşy-sazandasy häli-häzirem ýetik. Söhbet açmakçy bolýan sungat ussadymyz, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Amanberdi Gowşudowam şolaryň biri. Onuň ýaşlykdan göreni bagşy-sazanda, eşideni hem şirin owazyra beslenen aýdym-saz. Ol Aşgabat şäherinde dünýä inip, bilim-terbiýäni hem şäherde alýar. Amanberdiniň goňşularynyň hemmesi diýen ýaly meşhur bagşy-sazandalary. Olaryň her bir güni aýdym-saz bilen geçýärdi. Aýdym-sazyň yzy üzülmeýärdi. Amanberdi bolsa şol aýdym-sazlaryň hemmesini diňlemäge ýetişjek bolýardy. Şonuň üçin hem ol aýdym-sazdan, bagşy-sazandadan gürrüň çyksa, arkaýyn goşulyp bilýär. Sebäbi onuň gözüniň göreni bagşy-sazandalaram, diňläni aýdym-sazlaram ýadynda. Olaryň ählisi gözüniň öňüne gelip dur. Täsin sungat bilen geçen ýoly hakyndaky gürrüňi onuň özünden diňlemek hasam gyzykly. Ine, şol gürrüňden bir parça. Gowşudow aýdýar. Men käbir bagşy ýaly aýdym-saz tälimini aljak halypamy alaslardan gözlemeli bolmadym. Goňşularymyzyň köpüsi bagşy-sazanalary. Tanymal bagşy-sazanalardan Türkmenistanyň halk bagşylary Sahy Jepbarow, Giçgeldi Amanow, Kiçigeldi Myradow, Gyjakçy Atawlyýew, ezber dutarçy Jepbar Hansähedow, Türkmenistanyň at gazanan bagşylary Nurjemal Adyýewa, Nabat Nurmuhammedowa, mukamçy-kompozitorlar Mylly Täçmyradow, Geldi Ogurlyýew dagylar bilen goňşy bolup ýaşadardyk. Olaryň hemmesem ussatdylar. Meniň ýaş göwnüm bolsa şolaryň aýdym-saz sungatyny küýseýär. Mylly Täçmyradowyň, Jepbar Hansähedowyň çalýan sazlaryny diňlän wagtym dutarçy, Atawlyýewiň, Çary Gurbanowyň çalýan sazlaryny diňlän wagtymam gyjakçy bolasym gelýärdi. Şeýlelikde men dutaram gyjagam öwrenmegiň ýollaryny gözledim. Dutar, gyjak öýümizde meniň bilen deň örlärdi. Ellinji ýyllaryň ortalarynda men sazanda mugallym Bäşim Lallakowyň aýdym-saz öwredýän körpelerine goşuldym. Ondan aýdym-saz öwrenýän käni. Bäşim Lallakow häzirki Nowçular öýi diýip atlandyrylýan körpeler köşgünde bize aýdym-saz öwrederdi. Meniň deň-duşlarym köpüsi Bäşim Lallakowydan tälim alypdyrlar. Şolaryň arasynda Türkmenistanyň tanymal bagşy-sazandalary bolup ýetişen Nurýagdy Baýramow, Mäne Garaýew, Çary Alladurdyýew we başgalar bardylar. Meniň bu ajaýyp sungata baş goşuşym şondan başlandy. Sen sen, Garygum atly aýdymlar Bäşim Lallakowdan ilki öwrenen aýdymlarymdy. Şondan soň ol aýdymlaryň höwri köpeldi. Ussat bagşy-sazandalaryň aýdym-sazlaryny yzygiderli diňlemegim maňa uly kömek boldy. Meşhur bagşymyz Sahy Jeparowyň aýdymlary maňa diýseň gowy ýaraty. Onuň toýlarda aýdym aýdyşy. Hasam başgaçady. Ol aýdym aýdanda bu uly sungatyň hakyky eýesi bolup görünýärdi. Aýdymlar sil bolup akýardy. Onuň aýdym aýdyşyny synlaryňda dünýäde şonun bagşy bardyr diýip öýtmeýärsiň. Meniň mekdepde okan ýyllarymam köpüsi aýdym-saz bilen geçdi. Mekdebimizde aýdym-saza höwezekler kändi. Olar uly topar bolup aýdym aýdardy. Saz çalardylar. Men şolaryň ikisine-de goşulardym. Aýdymam aýdardym. Dutardyr gyjagam çalardym. Mekdepde aýdym-saza höwesli ýaşlar gün geldikije köpelerdi. Olaryň arasynda ökdelerem, asgynlaram bardy. Men şolaryň ökdelerinden öwrenip, asgynlaryna-da öwrederdim. Ellinji ýyllaryň aýaklarynda men köpçüligiň üýşen ýerlerinde aýdym aýdyp, saz çalyp ugradym. Şondan bärem aýdym-saz bilen Bile ýaşap gelýärin. Hawa, Amanberdi Gowşudowyň sungat ýoly şol ýyllardan başlanýar. Bir müň dokuz ýüz ellinji ýyl Amanberdi Gowşudow üçin hasylly ýyl bolýar. Şol ýyl ýurdumyzda ýaşlaryň aýdym-saz edebi baýramçylygy geçirilýär. Şonda ýurdumyzyň dürli ýerlerinden gelen ýaş oglan hem gyzlaryň ýüzlerçesi çykyş edýär. Aýdym-saz bäsleşigi köpleriň ünsüni özüne çekýär. Oňa Amanberdi Gowşudow hem gatnaşýar. Meşhur gyjakçy Atawlyýew bilen ýakyn sungat gatnaşygynda bolmagy oňa uly kömek edýär. Atawlyýew Gözelim ýaly aýdymlarynyň birnäçesini öwredýär. Tiz wagtyň içinde onuň bagşyçylyk sungatynda Sapa bolar, Bilbili gördüm, Gülhanym atly aýdymlar hem peýda bolýar. Elli ýedinji ýylyň aýdym-saz bäsleşigine gatnaşan Patyşaguly Girmanow, Muhammedöwez Ibragimow, Amanly Garjykow, Badyr Sähedow, Durdymyrat Babaýew, Dörtguly Durdyýew, Bally Mätgeldiýew, Durnazar Hudaýberenow, dutarçy Baba Annaýew, Ýazgeldi Kuwwadow dagylar bilen Amanberdi Gowşudow hem gatnaşýar. Olaryň birnäçesini aýdym-saz radio üçin ýörite ýazylyp alynýar. Şolaryň arasynda Gowşudow hem bar ekeni. Şonda Amanberdi Bolmuşym atly aýdym radionyň Aýdym-saz hazynasynyň üçin ýazylyp alynýar we tiz wagtyň içinde hem ol aýdym halk köpçüligine eşitdirilýär. Bu bolsa onuň adyny ýurdumyza ähli ýerine ýaýradýar. Şondan soň Amanberdi ylgamy hasam joşup ugraýar. Ol aýdym-sazlaryň ýene birnäçesini öwrenip, öz bagşyçylyk sungatyny baýlaşdyryp başlaýar. Onuň aýdym-saz örüsiniň barha giňeltmegine mukamçy kompozitor Atawlyýew hyzmat uly bolýar. Meşhur sazanda Amanberdi Gowşudowa aýdym-sazlary öwredende örän döredijilikli çemeleşmegi maslahat berýär. Aýdym-sazlary howlukmaçlyk bilen öwrenmän, kemini goýman öwrenmegi wesýet edýär. Ýaş wagşa ol birnäçe gezek sazandarlyk edýär. Bu bolsa Amanberdi Gowşudowyň aýdym-saz döretmäge bolan ukybynyň kämilleşmegine hem kömek berýär. Türkmenistanyň halk bagşysy Sakjapbarowyň aýdan aýdymlaryny Türkmenistanyň halk artisti Atagylyýewiň gyjykda çalan Çadyryny nusga edinen Amanberdi mekdebi tamamlandan soň dutaryny egninden asyp, has täsirli aýdymlaryň gözlegine çykýar. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda ol Türkmen döwlet sazçylyk uçilişesine okap başlaýar. Ol uçilişede okan ýyllary aýdym-sazlary nota boýunça öwrenip ugraýar. Bu bolsa onuň döredijilik ylhamyna hem giň ýol açýar. Ol şol bir wagtyň özünde Türkmen döwlet filarmoniýasynyň we Türkmen radiosynyň bagşy-sazandalary bile ýygy aragatnaşyk saklaýar. Durmuşda gabat gelýän täsin wakalary aýdym-sazlary bilen seslenip ugraýar. Görogly şadessanyndan, Şasenem Garyp, Saýatly Hemra ýaly dessanlardan aýdylýan aýdymlara täzeçe garaýyş bilen çemeleşýär. Bu bolsa onuň geljekde ökde bagşy bolup ýetişjegine ynam döredýär. Türkmen döwlet sazçylyk utiliseýsinde aýdym-saz sungaty boýunça alan bilimleri ýaş bagşyny kanagatlandyrmaýar. Ol Türkmen milli konserwatoriýasyny hem okap öz bilimini artdyrýar. Şondan soň Amanberdi dutary-da gyjagy-da, dili-de başgaça saýraýar. Onuň ylhamyna ylham goşulýar. Beýik Garaşsyzlygy ol özüniň ylham joşgunyny siňdiren täze-täze aýdym-sazlary bilen garşy alýar. Ol şahyrlar Annaberdi Agabaýew, Hudaýguly Allamyradow, Bibi Orazdurdyýewa, Geldi Wäşiýew, Baýram Jütdiýew we başgalar bilen döredijilik aragatnaşygyny saklap, täze-täze aýdym-sazlarynyň uly toplumyny döredýär. Onuň döreden Ildeş, Görsem, Serdar, Bu Türkmenistan, Baky Bitarapdyr, Baky Bahar Ýaz Ülkäm, Türkmenistanym, Watan, Türkmen, Türkmen derwezesi, Ruhuňyz tug deýin belentde bolsun atly aýdymlary indi on bir ýyl bäri ýaňlanyp gelýär. Amanberdi Gowşudow Garaşsyzlyk nagmalary, Öňe Türkmenistan atly sazlarynyňam awtorydyr. Gowşudow aýdym-saz öwredýän okuwçylarynyň arasynda Anna Serebrynik atly rus gyzy hem bar. Ol dutar çalyp aýdym-saz toýlaryna gatnaşyp, beýleki okuwçylara görelde bolýar. Amanberdi Gowşudowyň döredýän aýdymlary bilen birlikde onuň ýiti zehininiň emri bilen dörän sazlarynyň-da owazy örän şirin, gulaga şeýle ýakymly eşidilýär. Ussat bagşymyz. Gowşudowyň döreden Goja Hazaryň kenarynda gülläp atan Oýlanma purlagany ýatlap, Körpäniň howasy atly saz eserleri onuň mukamçy kompozitorlarynyň hataryna hem goşulandygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Amanberdi Gowşudow örän ýetişikli adam. Ol öz okadýan okuwçylaryna aýdym-saz öwretmekligiň daşyndan toýlarda, baýramçylyklarda aýdym aýtmaga-da, aýdym-saz döretmäge-de, aýdym-sazdyr nota geçirmäge-de ýetişýär. Häzirki wagtda onuň nota geçiren halk sazlaryndan Ýarmyk gyrmyzy geýinipdir, Zyba gözel, Arzyman, Gyzyl injik, Ussadym, Ýow bagşy, Owadan gelin, Harazman atly halk heňleri ýokary sazçylyk mekdeplerinde ulanylýar. Ýakynda Amanberdi Gowşudow bilen duşuşmak miýesser boldy. Ol Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Hally Muhammetgulyýewiň ýolbaşçylyk edýän ýörite orta sagçylyk mekdep-internatynda işleýär ekeni. Hawa, bagşy Amanberdi Gowşudowyň bagşylyk sungaty-da, aýdym-saz döredijiligi-de dowam edýär. Ol şu günlerem täze-täze aýdym-saz döretmegiň ugrunda.